Hemaýatkär ygtybarly terjime. Ýörüň ýörüň içine girmeli. Gyrajykda oturarsyňyz ýör oglum. Gel gel oglum gel. Çagalar gel oglum. Ýuwaşjaja bolup oturmalydyr bom oglum goh edäýmäň. Bolýaje. Gel oglum otur. Häzir men işlemi dynaýyn, ondan siziň ýanyňyza gelerin. Bormy? Bor eje, Ýalýa sen tur. Jigim jan, şu tas ýadyňa düşdümi? Hawa, doganjygym. Ejem bilen süýjde nahar iýýädik. Dogry aýtýaň jigim jan, ýüz-ýüze naharlar iýýädik. Şu wagt şo naharlar bolamanda, iýsim gelýä. Jigim jan, meňem iýesim gelýä. Ýaman erbet ajykdym. Oho! Ýakup bilen Sahyp. Salamwaleýkum. Gowy oglum. Gowula. Geldiňizmi? Hawa. Bäh, wiý siz bara, gelnejeňiz hem sorady, gelenokmy diýip laý. Ne diýip bolsa siz öýe kitjek barmy bir gün gelnejeňiziň ýanyna? Onnoň hem ajykdyňyzmy? Hawa. Hawa. Azykdyňyz gerek. Onda garaşyň kine bolýamy? Bolýa. Hiç kime aýtmaň bolýa. Bolýa. Ana jimjan köpürjikli suw bilen trýapka da bar eken. Biz ejeme häzir kömek ederis. Eje. Şu taýda bir hapa bar eken. Şony süpürmäge gitýäs. Hawa, hawa eje. Dogry aýtýaň. Derrew çyk gerek bar. Bolýa eje.

Ygtybar terjime merkezi bäş dilde dilleri terjime edýär. Ýagny, iňlis dili, rus dili, hytaý dili, türkmen dili, türk dili. Resminamalaryňyzy okuwa gitjek bolsaňyz ýa daşary ýurda gitjek bolsaňyz, resminamalaryňyzy tükelläp berip, bäş dilde perewod edip berýär, terjime edip berýär. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz, sekiz, ýetmiş bir, on sekiz, kyrk ýedi, ýetmiş dört. Ygtybar terjime merkezi, Tire-Garaşja. Hemaýatkär ygtybarly terjime merkezi. Jigim jan, gowja sypyrýaňmy? Hawa doganjym, gowy sypyrýan arkaýyn bol. Bolýar jigim jan. Doganjygym, hawa, tekerine-de geçäýin-le.

Bu güne kim saly siz beýdip? Çagajyklar. Çagalar. Oğlumcuklar. Oğlum neymiş lan? Hakan sen seni görsün gelin. Hakan. Karı gözden benim görsün gelin. Üstü başımız neymiş? Kaka, ejeme kömek etmek üçin şu taýda maşynlaryň tekaryny ýuwýarys. Pul ýygnamak üçin işledik biziň. Oglum, ejeňem nirde? Ejem şo taýda işleýär. Işleýär? Gara gözükli. Miniň maşyna. Min maşyna. Min oglum.

Alýo. Haw, oglum. Nirde siz? Hä? Nirä gitdiňiz? Eşdilenak. Bolýa, bolýa. Bolýa, bolýa. Näme diýdi oglum ejeň? Aý häzir daşa çykýan diýdi, nirde zat diýip sorady. Ştaýda işleýämi eje? Hawa, o ştaýda işleýär. Jeren. Begmyrat. Gowumy Jeren? Gowy, özüň gowmy? Begmyrat meni bagyşla. Jeren. Seni Allah bagyşlasyn. Çagalaň ýanyna beýdip durmaly. Işiňi diýnen bolsaň, ýör, min maşyna. Bolýar, hä, gelýän. Çagalar, Ýörüň. Häzir ejeňizem gelýär. Mineliň maşyna.